Türkmen Helsinki Fond, Anadurdy Hajyýew, o da prawozasitnik.
Ilki bilen biz sizi bu gön ýaýlymda görenimiz üçin örän şat. Bu ilkinji gezek prawozasitnikler biziň gön ýaýlymymyza goşulyp otyr, şoň üçin minnetdar. Sag boluň çagyranyz üçin, hoş bolduk. Watandaşlar, şu soraglardan başlaýaly isleseňiz. Täjigül Sazak Wiýenada bolan ýygnak barada birazajyk gürrüň berseňiz. Näme üçin ol ýygnaklar edilýär? kimler gatnaşyp bilýär, nähili temalar gozgap bolýar aňyrda we türkmen halkyna näme peýdasy bar? Bular ýalak ýygnaklar azyndan ýylda iki gezek geçýär. Güýz we bahar aýlarda, bahar aýlarda Wena şäherinde, Awstriýanyň paýtagtynda, güýz bolsa Polşada geçýär. Şu ýylam hemişe Warşawa şäherde geçýär, şu ýyl başga bir şäherde boljakmyşyn diýip, gürrüň bar, entek o barada hiç ýerde maglumat ýaýranok. Awgust aýlarda nemesi raspisaniýasy çykýar, tertibi çykýar. Elbetde, bular ýalak ýygnaklar zerur, gerek, sebäbi bir topar ýurtlar öz resmi delegatlaryny ugradýarlar şol ýygnaga we şol sanda hökümete degişli däl guramalar öz wekillerini ugradýar. Şu ploshatkasy näme üçin döredildi? Eger, mysal üçin, başga ýerde çykyş etjek bolsaň, mysal üçin, resmiler seni çagyranok ýa-da beýleki NGO, diýmek, döwlete degişli däl guramalar özleri geçirip bilýär. A ýöne şu auditoriýa ýörite döredilen resmiler bilen prawzasitnikler deň derejede dialog, gepleşik geçirmek üçin. Bu ýerde gygyryp, urşup, muny ýaly ssenariý göz öňünde tutulanok. Bu ýerde her kim öz soraglary bermäge şert döredilýär. Hem-de şu soraga jogap bermäge hem prozachitnikler jogap berýär, hem resmiler jogap berýär. Şular ýaly diwan diýen ýaly-da gürrüňdeşlik geçirilmeli aslynda. Şeýle-de bolýar, agsak neme ýurtlary, demokratik. ýurtlaryň raýatlaryny alsak, olar şu edil şular ýala özüni alyp barýar. Ýöne gynansak-da, awtoritar ýurtlaryň wekilleri ýa-da gelen bu nemelere gatnaşmaýarlar, ýa-da gatnaşsalaram, mysal üçin, bir topar adamlar soraýan, ine, ýigrimi ýyl geçdi, otuz ýyl geçdi, nähili netijeler bar diýip, näme üçin netijeler ýok diýip, soraýarlar. Sebäbi Türkmenistan ýaly ýurtlar ilkibaşdan şular ýaly ýygnaklara eger aktiwistler ýa-da oppozisionerler ýa-da prazaşitnikler gatnaşjak bolsalar, bu ýurtlar Türkmenistan ýaly özüniň nägililigini bildirýär. Onuň haky bar. Mysal üçin, biz şu Dursultan ýa-da Aman ýa-da Berdi gatnaşmaga biz şoňa rugsat beremzok, biz razy däl diýip hat ugradýarlar. Onnoň şular ýaly guramaçy başlyklar şu Nämäni geçirýän, ýygnagyny geçirýän guramaçy edara bu diýip şeýle Býuro demokratiki praçyny. Olar hat ýazýarlar. Näme sebäpli? Näme size, sizde nähili subutnamalar bar şu adam gatnaşmady ýaly? Onuň şoňa gramotny, gowy edip düzüp hemme subutnamalary görkezip ýazyp bilseler, onda olar şony seredip. Eger ýazyp bilmeseler, onda siziň näme faktlygyňyz ýok diýip, Töhmet atýaňyz diýip, ýaňky aktiwiste gatnaşmaga ýol berilýär. Şular ýaly mysallar birnäçe gezek boldy. Men oppozisionerlere, aktiwistlere birnäçesine garşy çykdym. Ýöne ony soň anyklap, anyklap görjek bolalaryna hiç hili subutnama ýok, hiç hili faktlary ýok, diňe töhmet. atylan eken. Şoň üçin şo Diçiň bagşylyklary rugsat berdiler gatnaşmaga. Indi Annadurdam özem goşdy. Onnoň şo ýygnak raspisaniýa boýunça geçirilýär. Näme üçin diýseň, obeda çenli bir temany seredýär. Obedden soň başga temany seredýär. Meselem, saýlaw barada obeda çenli iki-üç sagat seredilýär. Obedden soň, meselem, Azat mi, Azat söz, şon ýaly pugat. Ondan geçen Wienadaky geçen ýygnak gysgady. Meselem, Warşawada geçirilen bolsa, şonda hepde gidýär. Azyndan hepde gidýär. Gije-gündiz. Gije-gündiz. Irden sagat sekizden başlap, alta çenli. Käwagt sagat ona çenli goşmaça ýygnak. Hemme şo ynsan hukuk meselelere seredýärler. Başga neme din hakynda hemmesine seredýär. Hereket etmek.
Hereket etmek. Aýallar. Aýallar.
Haklary.
Onda. Çagalar haklary. Inwalidleri.
Bir topar meseleler gozgap näme üçin barýaňyz peýda ýok. Ony ýalam sorag çykýar. Şo ýygnaklarda haçanda men resmiler şu ýygnaga gatnaşanlarynda, Biz şulara hemme kemçilikleri ýüzlerine aýdýarys. Olaram diňläp otyrlar. Resmi tarapdan Türkmenistanda nähili azat metbugat, nähili başga ynsan hukuklaryň, adamlaryň hukuklary bozulýandygyny aýdýar. Başdan soňuna çenli olaram diňläp otyrlar. Onnoň internetde-de onlaýn translýasiýa geçip. tutdu. Türkmenistanda-da diňläp otyrlar. Birinjiden, ikinjiden başga ýurtlaryň delegatlary. Olaram diňläp otyr. Biziň informasiýamyz olara ýetenlerine olaram haýran galýar. Beh, türkmen, meselem biz aýdýarys suwsuz adamlary türmä basýarlar. Olaram diýýär, nädip ýigrimi birinji asyrda şonýaly zatlar henize çenli barmy diýip bizden soraýar. Bizem aýdýarys, ýöne siz ofisialnyý türkmen delegasiýadan talap ediň, soraň. Bir mysal getireýin. Meselem, Berdimuhamedow iki müň ýedinji ýylda prezident bolansoň, OBSE-iň wekilleri, onnoň YS-iň wekilleri bizden soraýardylar, Biz näme edeýin? Täze prezident bizem aýtdy, Henize çenli Türkmenistan ýapyk ýurt. Indi bizem haýyş etdik. Siz diýdi, şu Türkmenistanda şu täze prezidende haýyş edeňizde bir topar adamlara şert döret. Meselem, açyk internet. Hawa. Ondan girip çykmaga, ony talap et. Ondan okamaga, jan saglygyňy bejermäge, işlemäge. O döwür dokuz ýyllykdy mekdep. Şoň üçin biz şonda talap etdik. Ýene-de öňki ýaly on ýyllyga geçmeklik, onnoň institutlar peseltiler, üç, dört ýyla çenli bäş bolmaly diýip, medinstitut bolsa öňki ýaly alty, ýedi bolmaly diýip talap etdik. Olaram, olaram şu OBSE-iň wekilleri, onnoň Amerikaň resmiler, onnoň ýene Ýewropaň, Resmiler olar diňläp bolýar diýip aýtdylar. Şondan soň köp adamlar Türkmenistandan daşaryk çykyp başladylar. Meselem, ýol açylyp, şu wagt Türkiýede näçe müňlerçe-müňlerçe türkmen türkmenler işleýär. Öňden on ýaly zatlar ýokdy. Birinjiden, ikinjiden şo okuwa Niýazow Niýazow döwründe başga institutlaryň ýa uniwersitetleriň diplomyny kabul etmeýär. Ýuwaş-ýuwaşdan şunýanlak teklipler berip, nemeň, Ýewrosoýuzyň, Amerikaň ýa başga ýurtlaryň neme wekilleri gürleşip, basyş edip, şunýanlak iş geçirýär. Ine şu ýaňky soragyňyza näme, näme üçin şu duşuşyklary geçirýäňiz, şoň netijesi barmy, ýokmy, gerekmi, dälmi, şoňa jogap, gerek eken. Sebäbi eger Yzygiderli şoň ugruna düşseň, şony etdirip bolýan eken. Ýöne bu ýerde diňe prozaşitnikler şony etdiler diýip hiç kim aýdanok. Elbetde, içinden, Türkmenistanyň içinden raýatlaryň özlerem näçe gezek arza etdiler. Onsoň beýleki aktiwistler, oppozisionerler, beýleki has aktiw raýatlar oňa hökmän bellemeli goşandy. Indi şoň üçin meň pikirim boýunça häzir. Näme üçin biz şu nämä siziň çakylygyňyza geldik, şoňa gatnaşaly diýip. Sebäbi tüweleme düýn Konstitusiýa güni diýip siz üýşüpsiňiz hemmäňiz bäş-on adam bolup. Diýen bir başlangyç ädim diýip hasap edýäs. Dogry edýäňiz. Hiç hili siz bikanun zatlary talap edýäňzok. Birinjiden hem dogry aýdýaňyz. Ilki öwrenmeli, öz hak-hukuklaryňyzy, onsoň talap etmäge öwrenmeli, onsoň biri-biriňizi goldamaly, hökmän. Şonda iş Ýa biz şoňa gördügem, şaýadam. Onda dialog edeňizde hiç haçan töhmet atmaň, sögmäň, resmi wekillere hapa zatlar waçe aýtmaň. Bizden köp adamlar şo neme başga ýurtlarda nemelerden soraýarlar. A siziň aktiwistleriňiz nädip özüni alyp barýar diýip soraýarlar. Bular internet. Ýutubda ýa TikTokda sowup başlanda, onda nähili dialog geçirmeli diýip sorag ýüze çykýar. Düşünýäňizmi? Hiç kim dialoga gatnaşýanlary Erbet mysal-da, erbet mysal. Erbet, erbet mysal. Onda hem aýdýar, türkmenler entäk derejeler pes, bize şuny ýaly zatlar aýdanlaryna bizem kemsinýäs. Kemsinýäs, düşünýäňizmi? Ol bir-iki adamdyr, beýlekiler eýle däl. Hudaýa şükür türkmenleriň däp-dessurlary örän hormat goýulýan däp-dessurlary bar. Şonuň üçin kän seretmäň, şol beýle ters ýol bilen barmaň diýjek bolýasda. Düşündim. A bärde watandaşlar hemmesi salam berip otyr size, sagbolsun aýdyp otyrlar. Ondan başgada birnäçe sorag bar. Meselem ýollar barada pikiriňizi soraýarlar. Näme etmeli biz? Ýollar haçan açylarka? Ýenem ýazanlaryň biri, men şular biri biri bilen baglanyşykly bolany üçin size aýdaýyn. Biz indi Germaniýa gidip soňmy Türkmenistana gitmeli ýa-da Dubaýa gidip soňmy Türkmenistana gitmeli diýen soraglar bar. Watandaşlar efiri paýlaşyp ekrana köpräk basyň gaýrat ediň näçe köp adam görse şonça gowy biziň üçin. diňleýäs. Gynansak-da, şu pandemiýa sebäpli ýollar öňki ýaly açyk däl. Bu resmiler üçin gowy bahana boldy, öňküden beter gysmak üçin. Ýöne, elbetde, ýollar açylar. Ýaňky Germaniýa gidip, Dubaýa gidip, Türkmenistana barmaklyk bu mesele çözülenok muň bilen. Samolýotlar gönüçügem bilýärler. Biziň pikirimiz boýunça, eger-de her ýurtda Türkmenleň özleri na mysal üçin Ukraina mesele boýunça studentler üýşüp na biz ýüz adam diýdiler ýa-da ýigrimi ýadyňa düşýän bolsa Nursultan na şeýle şeyler duýdursalar elbetde konsulstwaň işgärleri gymyldap başlamaly bu. Eger elbetde türkmen konsulstwaň işgärleri hemme ýurtlarda deň işlänok. Elbetde käbir ýurtlarda gowrak işleýärler, käbir ýurtlarda işlänoklar diýseňem bolýar. Türkmen raýatlaryň bähbidi bähbidini ýöreder ýaly işlänoklar diýjek bolanda. Şoň üçin işlär ýaly özümiz her kim öz ýerinde, öz ýurdunda birazrak gymyldamaly. Biziň raýatlarymyzyň käbir raýatlarymyzyň bir ýalňyşlygy bar. Olar gynansakda alma biş agzyma düş diýen ýaly garaşyp otyrlar, Dursoltan işimi bitirer ýa-da Myrat ýa-da Sapar ýa-da ýene-de on ýaly bolmaly däl, her kim öz goşandyny goşsa şonda gowy bolýar. Hökman däl bedreläp bir çemçejigem goşsaň uly iş bitireniň bolýar. Damja damja köl bolýar diýýärler şo şo dogry birinjiden ikinjiden eger mysal üçin Russiýada ýa-da Ýewropada ýa-da beýleki ýurtlarda gitjek adamlaň Sanyny iki ýüzden, üç ýüzden artýan bolsa, elbetde, ýüzlenmeli. Onda ol şo arza ýazanlarynda ýa talap edenlerinde hökmän şo talap eden adam öz hukuklaryny talap edýär. Konstitusiýanyň esasynda talap edýär. Ondan konstitusiýanyň esasynda talap etse, hiç hili kanuny bozanak. Indi şu ýerde eger mysal üçin. Bir iki sany sany mysal berip bilýäňizmi? Näki. Ina ýigrimi otuz adam üýşen bolsa ýazan bolsa şony hökman kopiýasyny Nursultan saňa ugradyp bilýärler beýleki guramalara ugradyp bilýärler ina men ýüzlendim diýip şonda aktiwistleriňem prawzasitnikleriňem elinde dokument faktlary bolýar hökmünde şony bizem öz tarapymyzdan görkezip bilýäris. Bu gury söz däl, ýüzlenýän adamlaň sany artýa diýip görkezip bilýas. Düşün.
Düşnükliräk bolsun znaşit arza ýazyp bilýä adamlar. Ondan başga bir iki mysal berip bileňizmi? Nähili talap edip bilýäler? Mundan başga elbetde ina Zarina Ahtamowa öz çagasy çagalaryna dokument düzetjek bolanda birnäçe gezek ýüzlendi. Näme üçin bu problem bolup çykdy? Bu ýerde hiç hili agyr kynçylyk ýok. Bu ýerde ýekeje şu konsulstaň kesirçiligi aýdamansoň, sebäbi bular diňe birje ýekeje sprawka bermelidiler. Şu çaga neme dokument beriler ýaly. O sprawkanam Türkmenistana baryp almak hökmany däl. Kanun boýunça konsulstwalar daşary ýurtda Türkmenistanyň. Resmi çinownik hökmünde býujetden aýlyk alyp, resmi tarapyndan edilýän işini görkezýär. Ýöne bular ol işini boýundan taşlap, Näme sebäpli özüňiz bilýäňiz, iş bitirenaklar. Şoň üçin Samowyň baryp talap edeni bu kanuna laýyk ädimdir. Düşündim. Sizi böldüm Annadurdy Hajyýew. Gyýana baramyzda şu ýygnakda başga-da iş geçirilýär. Meselem, biz Türkiýäň posolstwan bir aýal eken, şu aýal bilen gürleşdik. Menem aýtdym, näme üçin diýdim, şu Saud Arabystanyň ilçihanaň içinde žurnalisti öldürensoň jenap. Erdogan uly goh turuzdy, ondan soň üstüne basyş etdi. Ýöne diýdim, türkmen graždanlar pasportsyz Türkiýede gezip ýörler. Haçan-da konsulstwa baranlarynda, konsulstwa polisiýany çagyrýar, töhmet atýar, küşgürip neme urşdurýar. Näme üçin şuny ýaly bikanunçylyk Türkiýäniň içinde geçýär? Näme üçin jenap Erdogan Şoňa seredenok, pasportsyz türkmen graždanda ne bolnisa, ne strahow, ne işe durmak, gul gul ýaly işleýäler diýip. Ýigrimi birinji asyrda gulçulyk ýok. Berdi men goşaýyn.
Resmi aýal, Howwa biz eşitýäs bu barada, okaýas, görýäs, twisleň çykyşlaryny. Siziň aýdan nemeleriňizem biz Ankara hökman duýdurarys. Şu wagt maglumat ýygnaýar, şu iş barada, onuň saglyk barada maglumat ýygnap, sentýabrda ýa oktýabrda doly taýýarlap size bereris. Iňlis diline terjime edip, hemme elli ýurtlaryň eline bereris. Düşündim.
Ýenem, ýenem bir sorag bar bärde, alyp barýan efirlerimiziň hemen-hemen hemmesinde Watandaşlarymyz köne pasport üçin çäre gözleýär, näme edip bilýäs diýýär, nähili çözüp bolýar? Şu öňki maslahat, elbetde, ilki başda ýadyňyzda düşýän bolsa, bir iki ýyl mundan öň spisok düzjek bolup çalyşdylar. Şo wagt aktiwligi kän pes bolansoň, türkmen raýatlaryň aktiwligi, köpüsi gorkdular ýazmaga. Öz atlaryny görkezmäge. Indi eýle däl, köpüsi eýýäm ýazýarlar, görkezýärler. Bu ýerde gorkmaly däl, sebäbi elbetde türkmen raýaty nemesiz, pasportsyz bolmaly däl. Bu örän ullakan kemçilik men resmileriň kemçiligi. Bu barada bir topar demokratik ýurtlaryň resmilerine ýüzlenildi. Biz tarapdan, beýleki gruppalaryň tarapyndan žurnalistlerem, oppozisionerlerem bu barada hemme ýere jar edip otyrlar. Şoň üçin ýekeje bir minus bar. Entägem köpüsi garaşyp otyrlar. Men siz bu mesele çözüler, soň men goşularyn, maňa bererler. Şol sebäpli çekilip dur bu mesele. Şu näçe adamlar köp Berdimuhamedowa ýa Raşid Meredowa ýa-da Türkiýäň prezidentine kopiýasyny ugradyp, şu näçe köp adamlar şun ýaly hat ýazyp, resmileriň şun ýaly soraglar goýsalar, şonda çözüler. Şu ýerde men Dursultan ýadyňa düşýän bolsa, geçen birki hepde mundan öň Sen bir mysal getirdiň, posolstwaň öňünde, öňki Stambuldaky konsulstwaň ýerleşýän ýerinde polisiýa çagyrýan bolsalar, indi şu täze ýerde eýýäm Türkiýäň polisiýaň özi näme diýenini aňe aýdyp ber, gürrüň et aňe. Hawa, watandaşlaryň özi şaýat, ine şu efirde gelip aýdyp berdiler, häzirki bizi görüp oturan adamlardanam köp adam görüp otyrdy şo gün. Konsulstwa baryp ýaňky oglan konsulstwaň içinde birazajyk konsul işgärleri bilen diplomatlar bilen tartyşypdyr. Şoň esasynda diplomatlar bu oglana sögüpdir we çykaryp goýupdyrlar konsulstwaň içinde. Ondan soň we polisiýa çagyrypdyrlar. Polisiýa gelende ýaňky Türkiýä ara baran watandaşymyzyň Aýdyp bermegine görä hem şo türk raýatynyň, polisiýa gelende ýaňky türk adam düşündiripdir, ine şunuň ýaly ýagdaý boldy, sebäbi bäş ýüze ýakyn türkmen barmyş we hiç biri polisiýanyň ýanyna gelip şu oglanyň tarapyny tutman. Düşündiripdir ine oglan keseli bar, Türkmenistana alyp gitjek bolýar, bu adamlar sögýär, çykaryp kowýar, gygyrýar üstüne zat diýip, soň ýaňky polisiýa aýdypdyr, eger nähili närazylygyňyz ýa-da şu konsullyk Işgäriniň haýsydyr birinden bir şikaýatyňyz bar bolsa, ýazyň, gol çekjek adamlar bar bolsa gol çekiň, biz gerekli işleri ederis diýip, gerekli ýerlere ýetireris diýip aýdypdyr. Ýöne gynansakda bäş ýüz adamyň içinden ýaňky oglany goldap, tarapyny tutup, gol çekmäge taýan raýatlarymyz bolmandyr. Gönaň sakda. Demek, eýýäm Türkiýäň resmilerem eýýäm başgaça seredýär bu meselä. Öňki ýaly däl. Öňki ýaly yzarlamalara indi garaşmaly däl. Demek, kanuna laýyk ädimler edilse, goldawam boljak. Diňe ýaňky doklad bilen çykyş bilen iş bitenok, a kuluary diýilýär-de. Soň pererifde, arakesmelerde beýleki resmiler bilen, beýleki guramalar bilen bar duşuşmaga, gepleşmäge, käbir ýerde bäş minut, on minut, ýigrimi minut şeýdip pikir alyşýas. Soň soragyň bar bolsa ýa-da işiň, hyzmatyň bar bolsa, şo zatlaram edip bolýar. Şoň üçin bu. Ýygnaklaryň ähmiýeti örän uly, ähmiýetini peseltmeli däl. Elbetde, oňa gatnaşmaga-da her kim ýagdaýy ýok. Biz şoňa elimden geleni edýäs, şoňa gatnaşjak bolup çalyşýas. Eger beýlekilerem gatnaşjak bolsa, hiç kim oňa zapret goýanak, gadagançylyk ýok. Diňe registrasiýa girip gaýtmak bolýar. Käbir adamlar habarly bolmansoň, biri-birine nädogry informasiýa berýärler şu barada. Mundan başga, elbetde, käbir ýagdaýlarda Mysal üçin, ýygnak geçirilmejek bolsa, mysal üçin, pandemiýa sebäpli bir ýyllap geçirilmedi. Onda, elbetde, şu gezek hem, mysal üçin, bir-iki hepde galany aýdylypdyr. Biz-ä üç gün galanda eşitdik şony. Şonuň üçin yzarlamaly, seretmeli. Beýlekilerini görmeli däl, maňa aýtmadylar ýa ýene näme. Gitjek bolsaň, sen özüň yzarlamaly. Tema degişli bir sorag bar. Şu ýygnaklara goşuljak bolsaň näme etmeli diýip ýazypdyr bir watandaşymyz.
Näçe köp türkmenler şu ýygnaga barsalar, şonça gowy. Aňyrdaky resmi başga ýurtlaryň delegatlary, şonda serederler. Türkmenler köp eken, türkmenleriň problemasy köp eken, türkmenleriň problemalaryny çözmeli diýip öňlerinde durar şo, şonda her kim. Mysal üçin gazaklar, gyrgyzlar, özbekler, täjikler Sür-sür bolup gatnaşýarlar. Her ýyl gatnaşýarlar. Her ýyl gelýärler. Gynansakda türkmenler seýrek gelýärler. Şonuň üçin has aktiw bolmaly, has gatnaşmaga çalyşmaly. Hökmän, hökmän däl, iki hepdeläp, mysal üçin, kä wagt biz bölüşýäs, mysal, bir hepde ilkibaşda bir topar gelýär, bir bäş-alty adam, soň ikinji hepde beýlekiler gelýär. Şeýdip ünsüni iki hepdeläp şu Türkmenistanyň temasyny, sypmaz ýaly bolar ýaly şeýdip geçirýär. OBS-iň saýty bar, şonda yza bakmaga bolýar. Şol taýda iňlis dilinde, ors dilinde informasiýa çep tarapynda neme kalendar diýip iş kalendar bar. A bärde diriliş sorapdyr. Siz syýasy söz sözleýän aktiwistler hakda alada edip görag üçin kömek edýäňizmi? Diriliş. Bu sorag birazajyk nämeräk boldy tä men öz tejribämi aýdyp berende başyma näme gelen bolsa näçe gezek deporsion lagera düşdüm menden başgada näçe aktiwistler deporsion lagera düşdüler we hemmesindede elinden gelenini etdiler ýenede jogaplajak jogaplajakmy siz men ýalňyş düşünendirim täwirsoz aklyma näl gorap bilýäňiz adamlar diýip sorajak bolandyr. Dogry jogap berdiň, menem şeýle düşündim, belki ol şo syýasy gorag diýende şo status almak üçin kömek diýip soraýandyr. Diňe biz däl, beýlekilerem kömek edýärler, şoň üçin nemämizi bilýäňiz, email adresimizi tkomprotect@gmail.com şo ýere ýazýarlar, o soň elimizden geleni kömek edýäs, eger oňarýan bolsak, şuny daş ederis diýip söz berip bilemzok, sebäbi Her ýurtda her hil öz şertleri bar. Öz kanunlary bar. Mysal üçin, bir ýurduň üstünden geçip başga ýurda baryp, onda soraýan adamlar bar. Mysal, Finlýandiýa ýa Şwesiýa bararlar, şo taýda gaçyp atalga sorarlarmy? Bizde umuman aýdýas, Dubliniň şertnamasy bar. Ilki düşen ýurdy, ýurdundan soramaly gaçyp atyp. Anna Durdowa, Täjigül Sazakownda, siziň ine biziň watandaşlarymyz her gün efir alyp barýas, Soň men size birazajyk aýdyp berentin, bize garşy çykanlar bar, sögenler bar, kemsidenler bar. Ine iki ýyllap çykyş etdiňiz, näme başardyňyz diýip, bize ýüklenýän adamlar bar. Siziň pikiriňizçe şu soňky iki ýylyň dowamynda aktiwistleriň hereketleriniň netijesinde nähili üýtgeşiklikler boldy, siz nähili baha berýäňiz? Şu Wienada bu Azat Metbugat, Azat Azat söz, Azat metbugat barada lobbidik zalyň içinde däl, zalyň daşyndan OBSE-niň işgärleri bilen gürleşip, biz aýtdyk şu mesele barada. Başdan Türkmenistanyň içinde internet gowy däl, birinji. Ikinjiden, resmileriň nemeler bar, blogerler bar. Bizem bizem aýtdyk, resmi blogerler aktiwistleriň üstünde söýýärler, Töhmet atýarlar, nem edýärler, basyş edýärler. Köplençem sögýänlerine ejesine, kakasyna, doganlaryna söz sögýärler. Aýtdykda, netsenzurnyý sözler ulanýarlar. Olaram haýran galdy. Bä diýdi, nädip Türkmenistan özüni hemme konferensiýalarda biz sweskiý döwlet, dünýewi döwlet, dünýewi iş alyp barýar, dünýewi döwlet gurjak bolýarys diýip aýdanlarynda, a bizem aýdýarys, bolýar, şolar dünýewi döwlet gurjak bolsara, onda näme üçin şon ýala blogerleri ýol berýär, näme üçin şolar aktiwistlere sögenlerinde aktiwistleriň hukuklary ýok şolara Türkmenistanyň içinde suda bermäge, olaram indi diýdi biz bildik bu ýanak waproslary we Raşid Meredowyň öňünde olaram goýarys. Menem goşaýyn neme barada şu ýa eger ilki okuwda on dokuzynjy ýyllarda ýada bolşýamy nähili erbet erbet hapa hapa sözler bilen gürleşýärdiler neme çykanda indi ondan has edepliräk dialoga geçip başladyňyz ina siziň tiktogyňyzda ýutublarda öňki ýaly diňe sögünip diňe talap edip on ýaly eýýam dialoglary ýok indi eýýam umumy problemalary barada gürrüň gidip dur hem nähili şu problemalary çözmeli diýip mesele goýulýar dogry dälmi? Öň bolsa öýle däldi. Ynha şuň hemmesi nämä görkezýär? Elbetde bu ýoldanam biz geçmeli. Bu jemgyýet diýilýär muňa. Eger derejämiz şeýle bolsa näme etjek? Zyýany ýok, öwreneris. Meň pikirim boýunça beýleki ýurtlarda-da ilki başda şoň ýalydyr. Şuň ýaly ýoldan geçen bolmaly bularam. Biziň nemämiz gynansakda internetimiz öň bolmansoň azat Söz, metbugat bolmansoň, köpüsi ýabany jemgyýetde ösen ýaly. Şonuň üçin zyýan ýok, zyýan ýok. Giňräk bolmaly, geçirmeli, öwrenmeli. Käbirleri ynha şeýle bolmalymy şunuň üçin gygyrmaly, şonda talap meniň sesim eşidiler diýip pikir edýärler. Soň bolsa görseler bu ýol nirä getirdi? Tupik diýilýär-ä şu diwar bilen maňlaýymdan urulýan bolan. Has edepli, has medeniýetli ýol, bize has köp mümkinçilik berýär. Megerem biz baramyza şu obesiýa baryp gaty gürläp sögüp adamlary nemedip ol. Bir gezek diňlärler iki gezek diňlärler soň näme diýerler aý bu ýa entek derejesi pes entek bu belki altynjy palata baryp özüni bejermelidir da diýip şuň ýaly nemeler gülüşýärler goýýarlar aý oňa seretme oňa üns berme diýýärler. Şoň ýalak adamlar köp meniň jemgyýetine zyýan getirýär. Üçin şol ýaly OBSE-iň ýa başga halkara guramalaryň işgärleri şol ýaly adamlaryň ýanyna baranoklarm, gürleşenoklarm. Şu wagtky aktiwistler, dwiženiýalar biz begenýäs, gollaýas. Näme üçin diýseň, öň ýaman azdy. Kyn. Kyn.
Örän kyn bir-iki adam bolsa. Näçe köp bolsak şonça gowy. Tä bir adam ýetişmeýär hemme zada. Näçe köp bolsa şonça çok gowy. Biz şuny goldaýas. Kim bolýa indi biziň ýaşymyzam indi pensiýa çykmaly wagtymyzam bolup gelýär. Şonuň üçin degme ýaşlar etsin şuny biz kömek ederis, öwrederis, görkezeris. Näme maslahat gerek bolsa hiç haçan ýok diýmeris. A ýaşlar almaly bu baýdagy öz eline. Olam aýdýana öňde on on bäş adam a şu wagt köpelip başlady. Iň gowy zady ýaşlar neme. Bizem ýaşlara seredip gymyldap başlaýas. Oda oda bar. Bizde bar hiç tejribe ýok Anadurdy Hajyýew hiç. Ine köp zat düşünemizok meselem siziň aýdyşyňyz ýaly. Çykyş ýolum diňe sögmekden geçýär diýip pikir edýärdik hakykatdanam. Häli bir günem şoň ýaly adamlar bar. Soňam mümkin bolsa ýenem bir soragym bar. Esasan hem köp adamlaryň soraýan soragy. Adamlara ýa parahatçylykly ýol bilen nirä çenli kanun kanun diýýäňiz, kanun ýöreýämi Türkmenistanda, parahatçylykly ýol bilen bu işler çözülmeýä, siz boşy boşuna wagt saklap otyrsyňyz, boşy boşuna adamlary güýmäp otyrsyňyz kanun diýip şunuň ýaly nägilelik bildiren adamlar bar. Siz nähili seredýäňiz? Bizem öwrenje Bizem siz ýaly politik bolup doglanjak ýa-da ýurist bolup doglanjak. Ýöne ine biziň ýolumyz şu. Eger başga biri başga ýol saýlaýan bolsa baş üsüdne. Eger ol has akylly bolsa baş üsüdne. Biziň şu güne çenli öz tejribämizi bermäge ýol saýladyk. Ine sebäbi biz çykamyzda o döwürlerde Türkmenistanda hiç hili mümkinçiligem bolmady ýaňky Internedem ýokdy, şonda jar etmäge-de mümkinçilik bolmansoň, köpüsi biziň garyndaşlarymyz bolsun, dostlarymyz bolsun, siz-ä daşary ýurtda bolansoň, size aňsatdyrak bolar şu barada, hökman gürrüň beriň, biziň ýerimizde şony ediň, biziň şunuň ýaly mümkinçiligimizem ýok, bizi yzarlaýarlar, eger ses açsak. Köpüsini dogrudanam basdylar, yzarladylar. Şol sanda ýene-ha meň gaýynakejimi öldürdiler. Şonuň üçin biz öz borjumyzy ýerine ýetirip otyrys. Biz söz berdik, ynsanperwerlik bolsun diýdik, kömek bolsun diýdik. Biziň ýolumyz şu. Eger başga biri başga ýol saýlan bolsa, baş üstüne. Eger, belki, o has akyllydyr, has tejribelidir. Şonuň üçin bu ýerde, Ýok, diňe meňki dogry diýip bolanok. Dünýäde birinji türkmen ynsan hukuk gurama. Aslynda Türkmenistanda şular ýaly guramalar kän bolmaly. Gynansakda, bir-iki sany inwalidlere kömek edýän gurama bar, ekologiýa gurama bar. Ýöne özüňiz görýäňiz, olar demini alyp bilenoklar. Kritika etmäge aňyrda dursun. Hemmesi Gonga diýen söz bar, Gonga diýmek şo döwlete degişli gurama. Döwlete degişli däl bolmaly guramalar. Şonda olar obýektiw bolýar. Şonda Bu guramalar has açyk, aç-açan aýdyp bilýär. Eger döwlete degişli bolsaň, sen şondan aýlyk alýaň, sen şoňa ýykylmaly, sen şoň aýdanyny etmeli bolýaň. Şu konferensiýa diňe ynsan hukuk guramalar baranoklar, oppozisiýa-da barýar, başga aktiwistlerem barýar. Şo taýda olaram diňleýärler. Olar bilen gürleşýär. Ýöne biziň aratapawudym näme? Meselem oppozisiýa diňe ýurda girip wlast aljak bolýarlar. A biziň ýolumyz başga. Döwletiň içinde graždan jemgyýeti ösdürmeli. Graždan jemgyýeti ýurduň içinde bolsa lýuboý wagtda Graždanlaryň hukuklary, şony hemen resmilere aýdyp bolýar. Ýatladyp. Ýatladyp. Şonuň üçin köplenç oppozisiýaň içinde, onnoň resmiň içinde olar neme Türkmenistany alsaň, meň garşyma ynsan hukuk goraýjylar ýa Granjan jemgyýetler maňa kritika edip maňa gözüme basarlar aý sen şo diýme kanuny bozýaň şo kanun elbetde näme üçin diýseň biziň graždanlaryň konstitusion esasynda haklary bar. Sistema sdержек i protivovesov bolmaly diýdi. Diýmek, şo deňagramlylyk bolmaly. Hem kritika aýdyp bolmaly, aýtmaga mümkinçilik bolmaly, kanuny ýerine ýetirmek şertler bolmaly. Şoň üçin eger raýat jemgyýetçiligi bolmasa, ine häzirki Türkmenistanyň ýagdaýy döreýär. Häzirki Türkiýede bolýan aktiwistleriň alyp barýan işleri şu graždan jemgyýetiň döremegiň başlangyjy.
Ondan näme şo oppozisiýa başga näme tarapdarlar olar näme demokratiýa diýip söz ulananlarynda ýöne ýadyndan çykýar demokratiýa graždan jemgyýetsiz bolana ýokardan demokratiýany ösdürip bolmaýa demokratiýa diňe aşakdan adamlardan halkyň içinden ösüp barýa demokratiýa. Ýokardan bir adam, meselem, biri diýýär, Aý, men Türkmenistana barsam ýa-da sen prezident bolsaň, men demokratiýany ösdürjek. Ony ýalylar hiç ýurtlarda praktika görkezdi. Daşyndan getirip bolana. Onnoň hem bir adam demokratiýany ösdürip bilmeýär. Ýeke özi prezident bolsun ýa premýer-ministr bolsun. Jemgyýetiň içinde. Halkyň özi demokratiýany ösdürmeli. Näme üçin diýseň, meselem, bir topar adamlar ýygnanyşyp, köçä çykyp, demonstrasiýa ýa miting ýa protest hökmünde ýola çyksalar ýa-da daşaryk çyksalar, olaryň konstitusiýanyň içinde, Hukuklary bar. Näme üçin diýseň konstitusiýa ýazuwy prawa na demonstrasiýu, mitingi i sobraniýa. Haçan da ýokardaky prezident adamlary ýygnap ýa ýygnak geçirjek bolanda ony ýaly demokratiýa bolmaýar. Näme üçin diýseň zerur adamlary ýygnap miting geçirseler ýa ýygnak geçirseler ony ýaly zat demokratiýa.
Hili oňa çäre diýýär. Nursultan.
Häzir gitjek sorag ýok. Siz mümkin bolsa berjek maslahatlaryňyz bardyr bize, bizi diňläp oturan watandaşlarymyza. Maslahat näme?
Aktiw bolmaly diýýän adam durdy. Mundan başga hem käbir diňleýänler näme boş gürläp otyrsyňyz diýýär. Eger bu gürrüň oňa ýa muňa boş görünýän bolsa, onda özleri TikTok açyp, YouTube açyp boş däl, doly gürrüň edip. Seller bizä şat boljak. Dursultan bizi çagyrdy, soraglara jogap berdik. Elimden gelen kömegi edýäs. Şundan, mundan başga-da kömek gerek bolsa edersem, arkalaşsaňyz has netijeli kömek edip bolar diýip men şoňa ynanýan. Mundan başga, elbetde, düýnki siziň başlangyç işiňiz örän begendik. Işiňiz rowaç bolsun.